Исәнмесез, дуслар! Иң бәхетле чагың, бәхет турында уйламаган чагың, диләр. Һәрвакыт үзең яраткан эш белән мәшгуль булсаң, әлбәттә, уйларга вакыт калмый. Көннең, вакытның узганын сизми дә каласың. Тормышыбызга янәдән волонтерлар сүзе кулланышка керде. Быел аларның эшләре аеруча күп булды. Кемнәр алар, башкарган эшләре нидән гыйбарәт? Шул сорауларга җавап эзлибез. Какшап калдым әле.
Альберт белән Фәнис якын дуслар. Алар реабилитация үзәге изгелектә танышканнар. Икесе дә ныклы рухлы, максатчан, бию һәм баскетбол белән шөгыльләнәләр. Шәһәребез һәм ил горурлыгы алар. Егетләр тарихи вакыйга Паралимпиаданы ачу һәм ябу тантаналарында катнашучылар. Парлы биюдә чыгыш ясап кайтканнар. Хәзер инде без.
Биючеләр булып чутланабыз инде. Чаллы ярда инде ул. Чаллы ярда ремонт булгач тын безнегә багышлап, ну, безгә багышлап түгел инде. Без йөри торгач тын инде ремонт ясыйбыз диделәр. Анда яңа зал ясыйбыз, кольцолар куябыз диделәр. Шунарга пока безнең тренерның мәктәбе үзе балаларны шунда тәрбияли инде. Үзенә алды. Шунда баскетбол. Теге елны Хансына коляска белән без нигә Кубок континентовка Мәскәүгә барган идек. Шунда безгә тренер Константин Борисович. Главный тренер России. Ул чакырып алды инде безне бөтенебезне, чаллыларның Тайм ни биюләре бик яхшы ди. Соңгы арада бик бер ике ел эчендә ди сез әйбәт бии башладыгыз, калганнары унышар ел бииләр ди. Шунарга чакырып алдылар инде безне дә.

Кхшы коляскада бардык и сигез кхшы безнең ник партнерлар дип әйтим мин ник. Паралимпиаданы ачу һәм ябу вакытында чыгыш ясаганда, нинди хисләр кичердегез, нәрсә иде күңелегездә? Паралимпиада ачышына әзерләнү үзе бер история. Ансы менә ни анда көнтөн көнтөн без иртә белән торып, төнге сәгать уникеләргә, берләргә хәтле шөгыльләнә идек. 40 мең Кеше утыра. Карават бөтен нәрсә. Россия, Россия дип анда әйбер күргән юк иде әле. Монда шундый масштаб, шундый стадион, шундый шөгыльле кешеләрне күргән юк иде әле мин. Ярышларны карадыгызмы соң? Кемнәр өчен җан аттыгыз? Иртәннән кичкә хәтле безне иртән торабыз, җуынабыз, ашыйбыз, автобуска утырталар. Җыра гара булмаса да, тиз генә илтеп куялар безне. Без эшкә тотынабыз. Кичке уникедә кайтабыз. Бер-беребездән, кем интернеттан караган, анда безнекеләр җиңәме, юкмы дип карый тырышабыз инде беләргә. Тырышканчы йоклап та китәсең. Но инде хоккейга безнекеләр өчен нык ниттек инде, көяләндек инде. Сез үзегез баскетбол белән шөгыльләнәсез. Паралимпиадада катнашырга теләгегез бармы? Әлбәттә, әлбәттә, ни менә я 2016 нчы елда Бразилиядә летний паралимпиадалар үтә. Менә шунда ни анда Тырышачакбыз.
Еще раз!
коляскада булуыгыз нинди хәлләр белән бәйле? Яки бу тумыштамы?
Минем операция ясадылар да шул операциядан соң аяксыз калдым инде. Аяксыз дигәндә мин позвоночникта

Профессиональный спортсмен. Мин унбер яшьтән шөгыльләнә башладым. Парамат прикладной спорт белән шундый спорт бар безнең Чаллыда, Казанда, Татарстанда, Россиядә менә шундый спорт. Казанда инде менә шундый тренировка вакытында инде менә шундый өченче этаждан сорвался Менә шуннан андый вак төште инде миңа. Ул инде минем ундүрт ел булды инде, менә ундүрт ел менә шул. Шәһәрдә сез ничек хәрәкәтләнәсез? Берәр җиргә барганда, нинди авырлыклар була?
Шәһәрдә, безнең шәһәрдә инде хәзер ни, пандуслар, условияләр бар дип әйтим. Ни, пандуска да, магазиннарга да, кафеларга да, рестораннарга да барсак, ну, без ни, активно йөрибез инде урамда. Безнең үзебезнең машина. Шәхси машиналарыбыз бар инде. Шәхси машина булмаса, без инде аяксыз. Ни? Аяксыз кеше дигәндәй машина безнең аяклар инде.
Корыбыз үзебез ремонтлыйбыз, үзебез юабыз. Бөтенесен дә үзебезгә туры килә. Обслуживание полностью үзебезгә.
Үзеңнеке булгачтан үзеңнеке инде ул. Мин менә Хабарница эләктем инде.

Алардан тормаган, ну, барыбер дә аңлатарга кирәк врач кешегә дә, менә мин шундый кеше, минем кешечә түгел, миңа туалетка коляска белән керә алмыйм, сезнең тар туалетыгызга дип аңлатып, кайбер чагында аңламыйлар, шунысына әзрәк Оптырып каласың инде. Әле монда килгәндә әйттем, менә миңа киләсе бар. Һәр көнне өйгә кайтып йөрим шуның өчен. Менә үземнең җомышларны үтәр өчен өйгә кайтып йөрим больницадан. Әзрәк уякны карасалар яхшырак булар иде. Кибеткә без керәбез, аптекасына да керәбез, банкасына да керәбез. Шуның өчен поликлиника, больница авыр мәсьәлә. Безнең без шуның өчен кайбер җирдә кайда пандус бар, пандус частныйда бар. Шунда барып анализ бирәсе була. Шундый әйберләр була ул. Ә калганына безнең Чаллыдан да әйбәт җир юк инде. Шәхси тормышыгыз ничек? Гаиләләрегез бармы? Минем шәхси тормыш менә гаилә минем вот это апрельдә туй, вот өйләнергә исәп, шуларга вот әзерләнеп йөрим, уже көн-төн чабам, әзерләнәм. Күлмәкләр, костюмнар, Кафелар шул эзләп, табып, әйберләр алып, продуктлар, ниләр бөтенесенә шул ук активно әзерләнеп, әзерләнәм инде мин хәзер. Менә Альберттан карыйбыз да инде. Шуның кебек тырышачакмын инде якын арада алга барырга. Паралимпиаданы уңышлы оештыруда волонтерларның роле бик зур. Шуларның берсе, Альбертның туганы Алия. Алия, паралимпиадада ни өчен катнашырга булдың? Минемчә, Рәсәйдә шундый үзәк, масштаблы вакыйга булганда, бик кызыклы иде анда катнашып карарга. Шул бер Паралимпиада уенның бер бәләкәй өлеше булсам да, минемчә, минем өчен бу бик мөһим иде. Без Паралимпиада уеннарына, Олимпиада уеннарына ике ел элек әзерләнә башладык. Башта анкетаны сайтта калдырдык, аннары. 2013 елның май аенда без Өфә шәһәренә барып, безне укыттылар, ничек барырга, нәрсә эшләргә, нәрсә эшлиячәкбез, Паралимпиада уеннарында спортсменнар белән ничек аралашуны өйрәттеләр. Шуннан соң инде ноябрь аена безгә хат килде, сезне алдылар дип. Әзерләнә башладык һәм Паралимпиада уеннарының башлануына хәтлек ике атна без барып, безне ике атна шунда спортсменнар белән таныштырдылар, безне әзерләделәр, безгә тренинглар уздырдылар. Чаңгы шуу трассасын алдылар, без анда карап, тәртип урнаштырып тордык. Роза Хутор тау чаңгысы үзәгендә эшләдем. Паралимпиаданың бөтен яклары да ошады. Берәндәй бәләкәй җитеп бетмәгән әйберләре булса да, алар шундый бик вакыйгалы, Уеннарны коплады дип әйтеп була инде. Аннан соң мин слэдж-хоккей уеннарына барган идем. Менә анда мин бик кызыгып карадым спортсменнарга. Аларның бик тә рухланып уйнаганнарын. Бу кызның эшләмәгән эше юк. Ул бер үк вакытта хастаханәдә инженер-эколог булып та эшли, төзү бүлегендә магистратураны тәмамлый. Әле юридик факультетның дүртенче курс студенты да. Алия бер генә дә тик тормый. Һөнәре буенча да, оештыручы буларак та төрле бәйгеләрдә катнаша. Буш вакытны кайчан табадыр, тагын бер шөгыле бар әле аның. Алия искиткеч матур картиналар чигә. Оста кеше барлык өлкәдә дә җитешә. Минем, әйтим инде, Чаллыдан киткәннән бирле кызыклы хәлләр башланган иде. Мин поездда инде әллә кайчан белгән бер кызны очраттым. Шулай без аның белән бергә барып, бергә яшәдек шунда. Болай да минем абыем бара дөрие, и минем аның телефоны югалып калган Чаллыда. Шулай бер көнне барганда мин Красный Поляна станциясендә үземнең абыемны күрдем. Без икебез дә бик шаккаттык. Ишетеп белүемчә, Сочида яшәүчеләргә балконнарына юган киемнәрен элергә ярамаган, урамга да бик чыгып йөрмәскә кушканнар. Бу шулаймы? Алар өчен тагын нинди үзгәрешләр булды бу көннәрдә? Шулай түгел дә дисәң була инде, шулай да дисәң була. Сочи кешеләренә алар кемнең үз өе бар, аларга бик матур забор куйганнар. Бөтен Сочида забор бер төрле иде. Берәр авыллар кырыннан үткәндә керләр эленеп торадыр, болай шәһәрдә керләр эленмидер. Автомобиль белән кулланырга тыйганнар. Алар үз эшләренә генә үз автомобиль белән йөргәннәр, аларның спецпропусклар иде. Волонтер булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди булырга тиеш ул? Нинди һөнәрләр белергә тиеш? Телләрме?
Волонтер булыр өчен иң беренче теләк кирәк. Кеше теләсә, ул бөтен әйберне эшли барыр өчен. Шулай ук кеше белән аралашу, кешенең хәленә керү кирәк. Ачык күңелле, ярдәмче булырга кирәк. Шулай ук инде телне белергә кирәк, чит телләрен. Сочидан киткәндә инде бер яктан китәсе килмидер, яңа дуслар, матур объектлар, җылы, рәхәт, диңгез дә бик рәхәт. Икенчедән инде шәһәрдә әти-әниләр, туганнар көтә иде. Шулай ук эшкә дә чыгасы бар, шуңа шундый икеләтә. Хисләр иде. Кайтканда инде без үзебезнең шоудагы кызлар белән кайттык. Купега кереп, музыка кабызып, диңгезгә карап җылап та алдык та, аннары шулай инде кайтып җиттек. Безне бик әйбәт каршы алдылар шоуда, вокзалда. Шуңа күрә хәзер инде өйрәнәбез шәһәрдә яшәргә.

Без бүген шуны тикшереп карарга булдык. Габдулла Тукайның әсирлектә язган шигырьләре сездә нинди уй-хисләр уята? Белмим мин ул шигырьләрен белмим. Белмим мин аны ши. Габдулла Тукайның шигырьләрен белмисез? Берсен дә.
Өй туган телне беләм. Тойгылы, кайгылыдыр инде ул. Ну, шундый нинди бетергә. Ул бит булмаган.
Габдулла Тукайның әсирлектә язган шигырьләре? Әйе, әйе. Сез сорауны бутамыйсызмы?
Юк, шулай бит.
Габдулла Тукай әсирлектә булмагандыр ул? Сез шулай уйлыйсызмы? Печән базарында язган шигырьләре дисәң иң беренче, шунысы дөресрәк булыр. Сезнеңчә Муса Җәлилнең Су анасы әкияте нәрсә турында?
Ул теге безнең тормышта төрле Мизгелләр болар. Бу инде шул көн саен була торган әйбер түгел. Ничектер сирәк була торган әйберләр. Вот татарча сүзләрен барсы да килеп җитәлми. Теге волшебство. Татарча ничек була әле ул?
Тылсымлылык. Әйе, тылсымлы мизгелләр бу шулай. Кеше әйберне тиргә ярамый икән турында урлау. Урларга ярамый, шуның турында дип уйлыйм. Муса Җәлилнең сонасы. Сонасы Габдулла Тукайныкай. Габдулла Тукай язган бит аны. Сез шулай дип уйлыйсызмы? Әйе. О, Муса Җәлилнең сонасы әкиятен язган булса, әйме? Ул менә шундый, белмим, ничек булыр иде ул. Ләкин кызганыч, Муса Җәлил андый әсәр язмаган.

Нишләп болай дип уйлыйсыз?
Чөнки миңа аның әсәрләре якынрактыр, бәлки шуңадыр. Нишләп Аяз Хаки? Нишләп дип болай дип уйлыйсыз?
Белмим, чөнки ул Әмир Ханикия Коранда миңа якынрак, әсәрләрен күбрәк укыйм. Һәм кызыклырак дип уйлыйм. Әлеге язучылар, әдипләр, алар инде яшәмиләр хәзерге вакытта. Вакыт машинасы булса, без аларны кирегә кайтарып, менә шундый батл оештырыр идек. Совет язучысы Каюм Насыйриның революциядә катнашуы аның иҗатына ничек тәэсир иткән, синеңчә? Бәхеткә каршы, Каюм Насыйри революциягә, революция чорын күрмәгән. Каюм Насыйри совет вакытында яши алмас иде, аның рухы белән, юк, юк, ялгышасыз.

Галимҗан Ибраһимовныңкы түгел. Без укыганда без татар телен гел укымадык. Русча гына укыдык. Ә менә үзебезнең якын телне, туган телне хәзер кире үземнең оныклар белән өйрәнәм, беләсезме? Шуңа кирәк сүзләр сразу килеп чыкмый.
Алмачуар шигыре. Алмачуарны имә, мин андый форматта, Укыганым юк әле. Белмисез, менә шундый бар бит. Әсәре бар, әмма шигырь форматында беренче тапкыр ишетү. Юк, шигыре дә бар.
Күргәнегез юкмыни? Юк, бу мөмкин түгел, әгәр башка автор шундый яңа casual стильдә, яңа стайлда, яме ясаса шушы әсәрне шигъри формада. Булачак укып була. Сез менә бөтен сорауларны бута бетергән, симе татар теле һәм әдәбиятын әзрәк укыгыз әле бераз. Тарихны? Юк, без әйбәтләп укыдык, тырыштык, әзерләндек. Бүген ничәсе?